Dan huwa shooter il-lejla tajba u jekk għandkom xi ħaġa tajba lina.
U kem asmu nis, kem asmu nis, għal-għawdex. Minn zewċ miljoni. Għala naqra. Ser namlu iktar. Imma kif għam il-kont? U oh, da ta' vapur grek. Oh, Dak li d-dum id-dur. Eh? Oh, Antipatwe.
Il-Grigi tajbin għal ġimmijiet għall-Olympics, għax huma vendawhom, għal Feta Chase, naħseb. Ah, Il-Lighthouse.
Il-Lighthouse, il-Malva Bulletin dalu xie. Veru, eh? Minnaw, pero nixtieq ningrazzja il-ħaddima kollha tal-Gozo Channel, nawguraw l festi tajba. Għax jena huma jiddirġuni, eh? għandi erba daqib bil-biba, ma huma. Eh. Issa, moħkom hemm, sinjuri, għajġej għal-ġimgħa tal-istaff parties. Mm. Il-ġimgħa fej kulħadd wara sena kwiet. Jitlaħlaħ naqra u jgħid dak li għandu jgħid il-kollegi tiegħu, eh? U jitħaltu, eh, l-istaff ukoll. Imma dik tajba x'tikkontribwixxi għal popolazzjoni ikbar. Għax tista' ta' żmien jitwildu f'Settembru. Imma parti mill-korteġġament meta trid tixbet tajjeb il xi waħda jew xi wieħed hija it-tqejt mhux tal-prodott imma tal-fwieħa. Kif għandna napplikaw il-fwieħa?
Mistoqsija bħal dik insaqsuha lil Thomas, speċjalista tal-fwieħa. Tom, kif l-aħjar illi sservik il-fwieħa? Normalment, il-fwieħa hemm tipi differenti. Nistgħu mmorru bħal aquaperfam, l-aquaperfam peress li m'għandux alkoħol jista' jiġi użat sprejat f'kwalunkwe area tiegħek, inkluż ix-xagħar. U bi kwantità.
U bi kwantità.
M'għandekx tesaġera ħafna għax you overdo it bħal kollox fil-ħajja. U mbagħad għandna n-normal standard li huwa Eau-de Perfum. Eau-de Perfum normalment japplikaw ruħu meta tagħmel two puffs on each side, idealment taħt il-widna ħalli ma jdejjaqx lilek stess bl-ammonti kbar. Biss ħa tiftaħ sabiħ. U trid tuża wkoll fil-polz. Alright. Fis-sajf idealment. Meta mbagħad għandna Edge Stretch de Perfum, li ħa jkunu l-konċentrat superjuri ta' moru 20 to 40 per cent in oils, dawk jintużaw bl-istess mod ta' l-Liber Fund biss ridott l-ammont għax huma iktar bombastiċi. Issa, x'ma tridx tagħmel bil-fwieħa? Qatt, qatt u qatt m'għandek tapplika l-fwieħa u tirrabbiha. Torokha ġifieri.
Eżatt. Għaliex? Meta ħa torokha inti ħa tnaqqas l-effett tagħha. Hi mhux ħa tibqa' Fluent as in is, ħa taħraqha letteralment. Allura flok ma sservi dawn it-tmien sigħat sbieħ, int waqqajt ridott ta' tliet sigħat erba'. Tom, grazzi qatt ma kont naf daqshekk informazzjoni fuq il-fira. Di qatt.
U hekk issa nafu

sakemm ma tkunux 100% tafu li dak li jkun vera jridu, tagħtu pet bħala rigal. Però, però, jekk inti tixtieq pet, huwa żmien fejn tagħmel karità anke mal-annimali għaliex għax tmur u ssib u tadotta annimali li forsi l-istorja tiegħu mhux daqshekk faċli. Ħammur naraw.
Max, imdawrin b'ħafna tates hawnhekk. So, għadha għal net l-istorja ta' dal-tates xini kif spiċċaw għankom. Jisibu għom il-nis barra, mumbat iċemplu l-animal welfare, l-ambulanza, jiġu ovvjament miġbura, imorru l-klinika, mumbat jiġu għawnek, nsibu l-om homes. Ġejz minn il-minit u għaw ħafna nis jiddeċiedu li bħala rigal jew ejja ma ngħidulux rigal, biex iżidu l-familja ħa b'xi mod tajjeb imorru għall-qattus. Issa, għaliex għandhom jikkunsidraw daw il-qtates flok forsi jenna ta' teżżar u affarijiet hekk x'inhu l-vantaġġ li kollok daw il-qtates. Ifimni jekk tadotta adult ħajkun diġà mgħallem, ħajkun lest, pa' speċi anka l-karattru taf x'inhu, ikun ikun kitin żgħir għadek ma taf x'inhu l-karattru u jkunu iktar kalmi u kwieti. Barra da, eh? Da fessu kbir. Fessu ħafna. Mela, minn hawn appellawlkom tajjeb ħankellawkom in-number u l-affarijiet kollha kintom interessati provaw morru għal qattus illi għandu storja biex nagħmlu hekk xejn xejn ku qed tagħmlu ġid doppju fi żmien minit. Dak kien xooter u jħammu namellu tħejjeċ. Eh, ma l-int għamillu, Qed jizdiedu perċentwalment li rġiel li qed jagħtu l-kontribut tagħhom fid-dar. Ejwa, rajta, b-26 fil-mija. Issa l-mistoqsija hi, Sander, u wieħed minn dawk l-irġiel? Mela, jena meta il-mara tiġi fuq u tajt li jisma ejni fi xol ta' dar, jena anzi tant jena kontributur kbir li mħobb ma bid-dettali ġvi inti għaddata eżat Meta ħan għamilhom? U x'data tkun?
L-għada u qatt ma nagħmilhom. Għażżin, dak huwa raġel għażżin. Sinjuri, irġiel għejnu l-partners tagħkom. Ejja, ċaw għalikom, sinjuri!